Ciudad Oranje ta patrociná pa, Unoca, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuur Participatie, CDAruba, Aruba Airport Authority, WEAP,

Samantha no tin culpa di loke a pasa, ta su mama ta esun cu a binchi den haci beheid y falta nos respet. Mi tin algo di propone bo. Bisa mi. Ki bo ta pensa nos duna Samantha un real makeover despues di tur loke a pasa? Dus bo ke mende order wet pa actual.

Bon, no pensa cu djis pasobra bo tin un nok nobo bo ta kere masha cos botá, no? Mi no tin ningun motibo. No bisa mi cu tur esey ta e problema. Dicon? Tin un problema? Sí, abo. Djani no gusta bo style anto lo di bo mama a caba di dan e cuenta. No ta mi fout. Ami no haci nada. Bon, boso a caba pasobra mi tin cu e haci.

Samantha! Ami ku bo tin ku kombersá seriamente. Kiko e tikititiki aki ta? Mami ta eksagerando! Mami ta eksagerá nada! Ku ken su permiso bo hasi esaki? Mi hasi e kambio ki speshalmente pa mami. Laga sintimentalismo banda, lo bo no logra di konvensé mi. I e muchanan ei, mi no ke wak nan mas ku bo. Vorai esun di e tienda di paña. Pero dikon? Nan ta mi mihó amiganan? Si, amiganan? Anto nan ta laga bo parse un payaso? Mi ta bisa papi loke mami ta hasi ku mi. Inhusto! Ki spurba! Malagradecido. Ay hombre.

E makeover aki ta danki na Jenny ku Julitza. Jodé bo. Bon guys, ki boso kier di bebe? Lo di Sam Patricia. A mi tambe. Samantha ki abo kier di bebe? Mi no sa, surprise mi. Bon, bam brother. I abo ki bo kier di bebe Albert? Coke. Kiko? Coke. Coke? Ok, bam buska coke pa Albert. Hey hey bro ki por a tin. Ay hombre esaki ta copia derecha dia na mo mas na mo mas. Bay rustig mi no ke despues saca bo filastramente na kibin. Ay no no worry mi ta sali asina no bo sa di mi. Pero ey mi ta pidi Jenny pa ta mi check. Ay no e check ta mucha muhe pa bo gayo. Bo mai bo coge bebe no. Ya. Bo mama sa cu bo ta kinan? Kico? Cu si bo mama sa cu bo ta kinan? No, ma bin sin cu mi mama sa. Bon, wanta mi coi bebe pa mi ta bay baño bin bek. Mi tambe ta bay baño. Ey! Ki bo di nos baila? Ah? Ki bo di nos baila? Bo no ta trapá mi sí, no? Suabe mi ta baila. Ey! Dushi pa keda. Bo wowonan hopi bunita. I bo lepnan hopi dushi. Danki. Jenny. Disi pa mi be komo a bo. Mane wow. Chekisita bunita. Desde e momento ey. Tata ke drin ago ku bo. Ai si Richard, mi ta kere bo. Serio skat? Dus bo lo ker ta di mi? Nechi Renchi Richard. Pero bo ta kere ku bo por handle mi? Sigur skat. Nos ta wak. Ey, bo mama no ta worry si bo triciendo es traha cas? No, no ta worry. Y el no ta cas. Ahh bo kas ta ègt bunita. Danki! Ey bo sa guess what? Kiko? Richard? Richard? Richard kiko? Wara no? Richard a deklará. Gaña bo ta gaña. Segur esaki ta uni pa otro joke nan. No, ta bèrdat. Ay, boso no tin kere mi tog? Ami si! Y abo Giles? Umm, ah, well, wak. E ta fake. A cambio mi wak. Y unda e diamante a keda? Bo, di con bo sa asina yalurs? Ey! Yalurs no, wak. Ami tambe tin, anto di mi si ta bria. A cambio mi wak? Ray a regala mi e. Ah, e ta bunita. Ey, um, awor mi ta bin bay di algo. Kiko? Cu bo ta net un pendeu. Jenny! Oh my god, okay. stop! Ay, e ta un joke, mi a timi den serio. Di con e dia na e nightclub bo a scondi di bo tata? Mi tata i mi mama ta divorsiá. Ah, sorry pa puntra. El bena, el bena. Ai. Aunke ta difícil pa kere, pero asina ta. Mi no ta ta kere wak mi tata despues di tanto aña pa promé bia den un nightclub. Mi ta komprendé bo. E no ta e mihó lugá nen e mihó momento. So. Bos a kaba? Bo ke ban sali? Ban, ban sinti un rato. Bos a kier algu di bebe? Si, un piña colada lo ta great! Awa ta bon, anto no ta na hotel nos sta no. Mi tin djus tambe, bo kier? Tremendo! Djus ta bon. Chani, stop! Jesus Christ! Ta kico abo y abo ta haci akinan? Ki bo ta kere? Disfrutando di bo pool no? T'asina, well

Sera wowo drumi keto. Ba kanta bin kome nan. Homber chikitu di mami. Dia ku nos a sa ki por trata aki. Ba si ai e dia ei. I papi no a bai laga nos ainda. Y awor, awor mami a tami ta bai laga bo mi yu. Mi ta spera ku Dios duna bo forsa pa bo bira un hòmber fuerte y felis. Y bo sa ku bo mama Semper ta stima bo. Definitivamente bo no ta tende di kon bo tin ku duna mi e disgusto aki. Ay! Sa por exagerá tanto asina? Wak! Dia pa dia bo manera ta cambia mas. Nan ta cambiando bo. Nan ta haci bo mescos cu nan. Un rebelde. Jerry y Yelitza no ta rebelde. Mi amiganan ta. E muchanan ey ta siña bo lanta voz contra bo mayor. Acepta cu mi no ta mucha chikito mas. Mi no sa kico mas pa haci cu bo, Samantha. Mi ta taha bo pa bo mesun bon y bo ta bay haci net locual mi no kier pa bo haci. Wak! Nan bo ta cruel! Bo ta na straf. Di aki den bo no ta sali. Bo a tende? I ki nos a hasi awor? Obligá di pidi lift. Pasobra no i ròi nos pujama. Ta ta sa i ku ki ta bai pasa. Bo no a kosa manta hasi su kara ora m'a pon tres si su mama ta wòri? Sí, mi tambe a koi straña. Pero anyways, bo a lebel di koi pa un rato. Djis bo a wak buska un manera pega kas.

Nan a kore ku nos. Nan a kore ku boso. Ken a kore ku boso? E bruha di Samantha su mama. Pero wara mi haña su outo mal pará, mi fla tur su kuato taironan p'e. Jenny, Stop! Masha bon, mi mes ta yuda bo. Mi un hende ta mete ku mi nietanan. Boso no ta bon! Hey! Sí, boso por pasa, ta cu mi mama no ta na cas. Ok, bon.

Mi gusta bo. Kos ki no ta bon. Mi ta mihó amiga di Yelitza. Pero Yelitza no mester haña sa. Asina mes. E kos ki tòg no ta bon. Despues di esaki bo lo wak kiko ta bon.

Roy, bisa mi, dikon bo ke drenta e negoshi aki? Paso mi mester e plaka, i ku e negoshi aki bo ta haña fasil. Bo ke gana hopi plaka den un tempu kòrtiku? Sí, pa mi mama. Bo mama? Ta bo mama manda bo kinan? No, e tin kanser. y mi mester e placa pa su tratamento no. Ta duel mi. Pero pa mi demostra bo no cu mi no ta un homber destructivo manera nan ta bici fo. Mi ta bay duna bo e trabao. Si, berdad? Pa caridad. Danki. No problem. Nos ta bek aki un rato.

Bujo, mi ta spera Samantha no laga nos karo na vergwensa. Samantha ta mihó, no? Parse un hende ta diamor ki nanan. Ey convincente, ha? Asina mes. E ki abo? No, nada. Nada?